Wei yɛ me kurom wɔ Asante Akyem Watch so. Me kurom so no, deɛ yɛyɛ ne sɛ yɛkɔ kuro biara so na yɛde kuro no kyerɛ wiase sɛ kuro no, ne mpuntuo, ne nkankɔɔ, ne nkɔmmɔdie, sei na adu. Ɛwɔ sɛ Asante Akyem nyini. Ɛwɔ sɛ Asante nyini. Ɛna ɛwɔ sɛ Ghana nso tu mpɔn. Ɛno nti na ɛmaa yɛbaa Atwedeɛ a ɛwɔ Asante Akyem South Municipality no. Ɛno nti na ɛmaa yɛbaa ha. Me din de Yaw Pii.
Enti bere a yeduu atwedeɛ no, yedii kan kɔhwehwɛɛ Assembly Member a ɔwɔ kurom hɔ, Honourable Kakari a obiara frɛ no Honourable KK Sharp Sharp. Enti ɔno na ɛdii anim ne ne mmeranteɛ de yɛfaa kuro no mu. Atwedeɛ da Kumase ne Nkran kwantempɔn no mu, enti ɛkwan no deɛ ɛda so. Ɛnneɛ sɛ kaadi atrantwie hwii hwɛ a, hwii ara ni. Enti yɛhwɛɛ ɛkwan ho kakra no, ɛnna yɛyɛɛ adwene sɛ yɛbɛfa Lungu Lungu ntokuro mu nso na yɛahwɛ kuro no nkɔnɛse nkɔnɛse mu. Na yɛnante anim no na yɛkɔpuee drug store bi so a maame panin te ano. Ɛhɔ ara na mese daabi, me ne maame yi bɛbɔ nkɔmmɔ. Na mebisaa no na ɔse ne din a obiara de nim no ne Aunty Nurse. Na sei na ɔka faa atwedeɛ ho. There was a time na me ne obi redi nkɔmmɔ wɔ ha na meka sɛ me manya 77 August yi mekɔɔ Krasoa wɔ kurom ha. Saa berɛ Krasoa, Krasoa into Krase na Krasum no wɔ deɛ Presbyfoɔ asi wɔn New Mission House yi. Eti yɛfiri hɔ no na yɛkɔɔ soro hɔ. Seesei wɔayɛ no krasoa ntu krasesi. Ɛna mewie na meka kyerɛ meka kyerɛ nafo sɛ mewie na fam fo ɛyɛ middle school ni ha. Tim kɔto aso di aso government school de sɛ mo de ayɛ SSC. Ɛhɔ na mekɔto aso fam one. Ti mekɔ fam two na fam one ba kurom ha. Master PK ba sɛ wate ne din aha. Na mefiri ɛɛ dua so no na mekɔ ofuo no panyin na bɛ six ɛyi five years so ɛkɔ fam one fam two to fam five na mefiri ofuo no panyin no na metena fie one year nkɔ yɛ na ɛyi mi de firi ɛyi exams no wɔn de me to waiting list eti metena fie one year ɛna mekɔ to aso wɔ tibi mi mi mi de firi training school. Ɛna mayɛ adwuma wɔ hɔ ara kwawu hɔ ara na mede aba pension. Ɛnso meba o. Tam a me ne nipa kɔ no kasa me sɛ bere a mehunu kuro yi no, nneɛma a na ɛwɔ mu no ara na ɛwɔ mu. Na sɛ sɛ manya 77 years no still a mehunu sɛ ade foforɔ biara aba ha. Only sɛ kuro no atrɛ. Wohwɛ ha kuro no atrɛ paa. Wokɔ so hɔ atrɛ, wokɔ 50 mu hɔ koraa deɛ ɛhɔ deɛ atrɛ paa. Ɛnso ade foforɔ biara mmaa ha. Nti yɛyɛ no dɛn? Me deɛ mehu no sɛ sɛ yɛn nyinaa Twidema nyinaa yɛma no kwan a ɛma pa bi bɛfiri ne nkyɛn aba bi sɛ mehu hwee no me na wɔyɛ announcement bi sɛ akwanya ba sɛ yɛmfa wɔn a awie SS no wɔapɛ sɛ ɔkɔ nursing training ahu sɛ wɔ results no yɛ fine Ɛmaa me koraa me de me soa ba bi maa no. Akwadaa no result na yɛ fine paa na akwadaa no na sɛbe wagyimi ne ho kakra a wankɔ. Mahu sɛ ɛno koraa yɛ nku ayi nkuranhyɛ paa. Sɛbe obiara mma ha anaa obiara mfiri baabi mma sɛ yɛnya kwanya bi sɛ yɛmfa yɛn mma mmra nursing training. Nso, so far no mahu nnipa mmiɛnsa a ɔde wɔn kɔ. Eti sɛ yɛma ne kwan a, nneɛma a ka wɔbɛyɛ ama kuro no, sɛ ka ɛbɛ ɛbɛ ɛbɛkɔ so yie paa. Ɔsɛ wɔn sɛ barrier bi wɔ ha a mmerɛ bi ɛsɛ arm robbers koraa bɛ bɛgyina akwan no mu. But since ɔyɛɛ saa deɛ no, ɛmu sɛ wohunu sɛ yɛnte nka bio, yɛnte nka bio sɛ arm robbers no wɔn gu so ba. na saa ɛɛ wɔsɛ police post yi a wɔresi no deɛ mehunu sɛ sɛ yɛmaa no kwan a na saa berɛ bi a anka ɛkɔ n'anim. Ɛm sɛ ɛ ɛ nnipa bi pɛ sɛ wɔtiatia no fa ahodeɛ soɔ. Eti me mehunu sɛ wɔbɛma kuro yi atu mpɔn. Nneɛma a yɛhia wɔ kurom ha no, sɛ yɛn yɛn nyinaa de mpaebɔ tra n'akyi a, ɛbɛyɛ yie. ɔbɛma nneɛma no aba. Afotu a mede ma no ara ne sɛ, me de da biara meka kyerɛ no, ɔtaa ba me ha sɛ mpaebɔ deɛ ɛhia pa ara. Yɛn nyinaa mfa mpaebɔ ntae krakye yɛn akyi. Yɛde mpaebɔ taa n'akyiri a, me de sɛdeɛ mehu no no, nneɛma pa bi bɛfiri ne nkyɛn aba kuro yi mu. Na yɛfiri Antinous hɔ ara pɛ, ɛna mese wei deɛ ma me mpusu Assembly Member, me mmisa no sɛ na deɛ nko ara na wayɛ nti a Antinous rebɔ n'abasoɔ sei? Na sei na ɔno abo nso kaeɛ.
Ahwɛfoɔ ne atiefoɔ, meda obi biara ase wɔ ɛyɛ Asante Akyem Watch ɛyɛ dwumadie ɛso. Yɛfrɛ me Honourable Antwi Kakari Patrick a dodoɔ no ara ɛfrɛ me Honourable KK Sharp Sharp. Wohu sɛ meka me sere no, agya mo ankasa mo ba, mo nua ɛna mo nana mo wɔ faase ne me. wɔ akwanya Asante Akyem mu nnipa mekyerɛ ɛyɛ atwedeɛ ɛmaa me ɛsɛ me mɛsom ɛyɛ atwedeɛ no so far so very good ɛyɛ bosome ɛyɛ ɛnwɔtwe mu a na yɛyɛ dɛn yɛwɔ yi nti ɛbɔ mmɔden sɛ akwanya ba na Asante Akyem wɔkye nso kɔ ɛyɛ nkuro nkuro a ɛwɔ Asante Akyem so no Ɔno nso aduru yɛ atwedeɛ. Na yɛn nso yɛatumi atwa mfoni kakra de akyerɛ yɛ wiase nyina. Na baabi a yɛhia yɛ mmoa no, mo a mo nso motumi te community development ase no, mo nso moatumi ama yɛ mmoa biara a mobɛtumi de abɛboa yɛn dwumadie no na biribiara nso akɔ so. The office of the Assembly Member, Asante Akyem Atwedeɛ, mu na megyina a me ne mo redi yɛ saa nkɔmmɔ yi. Wohu sɛ yɛbaeɛ no, ɛne me ada aboafoɔ no, unit committee mu nyinaa no, nananom, wɔn nyinaa no, na wotumi sɛ wɔn dwumadie a wɔyɛ biara no, biribiara ɛkɔ so, ɛyɛ kamakama. Na anisoadehunu a yɛyɛɛ sɛ yɛbɛyɛ no, mɛtumi atwa mfoni de akyerɛ mo sɛ, afe no nkɔɔ awieeɛ, nanso yɛnam so kakra, kakra, kakra. Yɛbaeɛ, ma memfa wo nsaseɛ mfiri ɛyɛ yɛn security sector, ɛyɛ banbɔ ho ɛyɛ nsɛnsɛm. Ansa na yɛreto aba ama me no, na wobɛte atwedeɛ kuro mma no resu sɛ, Akorɔmfoɔ ba kuro deɛ mu ha dodo. Ɛnnɛ na wobɛwa ha a na obi afa obi biribi. Ɛno mu na ɛnkyɛeɛ yɛyɛɛ First People's Assembly. Maame bi kɔkaa sɛ, What a muletin! Adɛn? Ɔde ne fish to hɔ a na obi ayɛ dɛn? abɛfa. Ɛyɛ asodie de ma me sɛ ɛwɔ sɛ metumi tu anammɔn a ɛbɛtumi aba. Mede nneɛma too ɛyɛ nkrataa so ma ɛyɛ Municipal ɛyɛ Assembly a medan wɔn no a Honourable Alexander Yaw Frimpong nso di anim no hunu sɛ mmoa a yɛhia bi ne sɛ yɛbɛtumi anya ɛyɛ apolisifoɔ na wɔatumi aba yɛn mpɔtam hɔnom ampa. Anammɔntuo no a metuiɛ no nti. MCE ne District Assembly ɛyɛ Security Department ne Assembly no nyinaa no nso hunu sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi de saa mmoa no tumi yɛ dɛn boa ama ɛnnɛ yi no yɛwɔ 24 hours surveillance mekyerɛ sɛ adeɛ nkye biara no ɛwɔ sɛ apolisifoɔ tumi bɔ wura ɛyɛ kurodua mu ha hwɛ sɛ nneɛma nyinaa gu akwan mu. Anammɔn wei a yɛtuiɛ no, megye di yie sɛ Ama saa nkɔmmɔ no a na ɛte ɛnnɛ obi afa obi adeɛ no, saa nneɛma no nyina ara ano abrɛ ase. Sɛ nka ɛyɛ nkyekyɛmu ɔha a, mɛtumi aka sɛ ano abrɛ ase ɛmu aduɔkron, ɛyɛ ninety percent. Yɛnim sɛ fighting of crime no, ɛnyɛ yɛn nyina na yɛbɛtumi atu aseɛ koraa. Nanso, mpɛnpɛnsoɔ a yɛaduru yi wɔ saa berɛ yi mu no, mɛtumi aka sɛ ano no abrɛ ase a yɛn mmɔdemmɔ kakra no ama saa adeɛ no atumi aba so kamakama. Wɔ ɛyɛ bammɔ mu hɔ no ara hɔ nso, nneɛma bi a mɛtumi de ato akwan mu no bi ne sɛ, sɛ wohwɛ nkane na wofiri ɛyɛ Nkran na wokɔ Kumasi a, wobɛtee sɛ yɛwɔ atwedeɛ highway robbery a ɛkɔɔ so a saa yɛ apɔ mu hɔ no ofiri Atwedeɛ na ɔde kɔ Waterworks a wotumi hu sɛ na akorɔmfo wiemfoɔ taa ba hɔnom bɛ firizi kwan no ma wotumi sɛ robbery kɔ so yie paa. Ɛbɛyɛɛ asodie de maa me as an Assembly Member for Asante Akyem Atwedeɛ sɛ ɛwɔ sɛ metu saa anammɔn no na me manfoɔ nso asom yɛ dɛn dwe wɔn. Deɛ na wɔyɛ no nie. Ɛma ehu de ba ɛyɛ kuromafoɔ so. Ɛna deɛ ɛtɔ so biom nso robbery no nti na ɛma wɔn a wɔde wɔn nnoɔma, wɔyɛ sika ho adwuma, business people no, na ehu abɛtɔ wɔn so sɛ wɔbɛfa ɛyɛ saa kwan no so. Ɛma me tumi de ɛyɛ twerɛdua to nkrataa so. Ɛma me yɛ press release de ma ɛyɛ IGP sɛ ɔnyɛ ɛyɛ yɛn mpata mu ha nom no mmoa. Nyame nkyɛ adom, IGP Dampare ɔno nso atu anamɔn ma ɛnɛ me ne wo kasa yi. yɛtumi de ɛyɛ police barrier aba ɛyɛ Asante Akyem atwedeɛ a, saa adeɛ no baa hɔ pɛpɛɛpɛ no ne apolisifoɔ, obroni bɛka sɛ police visibility, ama saa adeɛ no wonte ho ɛyɛ nkɔmmɔ biara biom, ama yɛhunu sɛ ɛwɔ yɛ bammɔ ho nsɛnsɛm no yɛtu ɛyɛ anammɔn nso kakra wɔ ɛyɛ saa ɛyɛ beaeɛ hɔ a ɛno nso ɛreboa yɛn.
Afei na nkɔmmɔ no ayɛ yɛn dɛ, enti neɛ yɛyɛɛ yɛn adwene sɛ yɛbɛtoa so. Yɛbɛte ase kurom na yɛabisa afoforɔ no ara deɛ ɛrekɔ so wɔ atwedeɛ kurom ne nneɛma a Assembly Member nso reyɛ.
mede foowa sɛ metɔ bayerɛ biribiaa eh, wofiri kuma se ba dwaaso a na woba atwedeɛ wopɛ biribiaa bayerɛ ɛnwa ntos bɔɔdeɛ adeɛ biaa ɔbaa de ɛkɔ fie a yɛdi deɛ wodu sa foowa adwuma sɛ ya ne me nuam na wɔ abena bɔ ahemaa ɛna akua mu nyinaa yɛwɔ ha Ɛm sɛ adeɛ bi a pɛ biara yɛ obi wɔ ha nya ado a ntommire biribi a bayerɛ ɛnwa nyinaa obi wɔ ha ba ha bɛnya biribi akɔ fie o hanabo keke deɛ sɛ yɛ ne ara na ɛyi no wɔmɛhwɛ atwe deɛ man bi kɔ ɛhwɛ na wɔde mmɔ wɔwɔ anisoade hu na fi sɛ ɔba ɔba atwedeɛ mpɛsoa so ɔbɛtumi aboa yɛn wɔpɛ nipa sɛm wɔka yɛ bom ɔyɛ abɛɛmoa bi a Ɔwɔ adwene. Ɔwɔ adwene a obetumi de awoa kuro yi ama yɛn a yɛn nyinaa yɛkete bɔ mu no. Ɔno ne nipa a yɛfii sɛ ɔba twedeɛ ɛbɛdi yɛn so obetumi aboa yɛn. KK yɛ nipa bi a ɛho nni asɛm ayɛ obu adeɛ obu obiara panin akwadaa nyinaa obu yɛn. Deɛ wayɛ ara sɔ m'ani kɛseɛ ne sɛ ɛm sɛ na yɛn kanea bebree asɛe kurom ha. Ɔbɛyɛ nkanea wɔ kuro yi mu nyinaa ma yɛn. Ɔte youth committee wɔ atwedeɛ. a kuro yi baabi ɛfiri sɛ nyɛ efi ne ade nyinaa ɔno ara ɛboaboa yɛn ano de yɛ di dwuma bi a ɛsɛ fata ɔbaa na anu yɛn ɔtumi abɛboa wotu kwan koraa baabi ɛfiri sɛ ɔbɛtena atwɛn kaa ɔbɛboa hɔ na abo kakra bɛka kyerɛ no sɛ yɛn ni ara na yɛde aba yɛn nim sɛ ɔbɛtumi nso ayɛ ti na yɛde aba deɛ edi kan no sɛdeɛ wɔteɛ a ehu woɔ no ɛmɛpɛgya ɛsɛ bi omɛn. Panin, akwadaa de buo ma yɛn nyinaa, nti yɛ nso yɛ dɔ na yɛyi woɔ. Menim yie, yɛatoto Kristo mu, menim sɛ wode nyamesom no nso aka ho. Honourable deɛ ne ho ni asɛm ɛyɛ kurom ha, menim yie sɛ dwumadi a ɔredi no ɔbɛkɔ so ara nso adi de aboa kuro yi ama kuro yi nso atu mpɔn ama yɛ daakye nti kaafoɔ a yɛba no nso so atumi abɛtoa deɛ ɔbɛyɛ so. Honourable yɛnim sɛ wobɛtumi ayɛ nti na yɛde wo aba. Mo ne adwuma pa a ɔhaseɛ a woyɛ ma Kure. Yɛn nso yɛnim sɛ ɔbɛtumi ayɛ ama yɛn. Yɛda no ase.
Yoo yɛfrɛ me Asiedu Nketea. Dodoɔ no ara frɛ me IGP. Na adwuma a meyɛ ara yɛ ade pam. Pam adeɛ wɔ atwedeɛ ha yi ara. Na yɛyɛ yɛn Asambere man a wɔaba foforo yi. Ɔbaeɛ ɛnkyɛeɛ biara mehunu wɔ ne ho ne sɛ ɔka manfoɔ bom te sɛ mmaamuwa mmaamuwa ne mmaayewa ka wɔn bom. Yɛtumi kɔ abɔnten so kɔ kɔsiesie abɔnten. Yɛtumi yɛ nnwɔnkofa kansie bi ma kurom ha, ani ka ba ha paa. Na dwuma a wɔredie no nsɛ nso ɛsɔ yɛn ani. Ɛɛ titiriw deɛ asɛ wayɛ koraa na ogu so a wɔreyɛ no Eyɛ police station yi a ɔpɛ sɛ ba kuro mu ha. Saa de no a ɔyɛ no, ɛm sɛ ɛwɔ kuro mu a ɛyɛ fine paa. Ɔde bi bɛsi kuro mu na sɛ ɛɛ afe na ɔbɛfo kaa bɛfiri ha ɛbɛkɔ dwa so bɛba na nipa no adwane. Nti saa deɛ no a ɔyɛ no ɛyɛ kama paa. Ɛtɔ so biom nso yɛ ɛɛ nansɛ mɛhu sɛ mmaayewa binom apepɛ adwuma bi ama wɔn te sɛ nurse. nanso wayɛ adeɛ a ɛboa paa sisi a ɔbaeɛ no ama kurom ate ama kurom ate paa na ɛho sɛ nneɛma ɛkɔ so nansa yi mewɔ hɔ me ne me fie wɔ new site mewɔ hɔ na mehu sɛ ɔne na ne nam hɔ ara na me so ɛɛ ɔnabɔ na ahɛyɛ ɛna ɔse amanfoɔ nya ɛyi kaa mfa nkɔ wɔn plɔt so mfa nnua nkɔ nti wɔrehwɛ kwan a wɔbɛfa so a wɔbɛyi kwan na wɔanya wɔanya baabi de wɔn anwea akɔ akɔyɛ wɔn adwuma nti na kyerɛ sɛ dwuma a wɔbaeɛ a wɔredie no so yɛ nipa na yɛyɛ a yɛwɔ new site no adeɛ baako a yɛn nso ɛhia yɛ paa ne light yɛhɔ light ho ɔden hɔ paa na nim sɛ Ogu so a ɔkeka nneɛma bom yi deɛ ɛdɛ yi a yɛn nsa bɛka no. Me ne Atwedeɛ IGP kasa wieeɛ no, na nkɔmmɔ no ayɛ me dɛ. Enti meyɛɛ m'adwene sɛ mɛbɔ apini afoforɔ bebree na me ne wɔn atwetwe nkɔmmɔ. Enti yɛnam kwan ho no yɛkɔtoo Madam a ɔpam adeɛ, ɔbɔɔ ne din sɛ ɔde ɔbaa yaa. Na sei na ɔno nso kaeɛ. Oh, Honourable Sharp Sharp deɛ, deɛ menim fa ne ho ne sɛ, bɛka sɛ ne din ne ne honam fɛ. Because Honourable Sharp Sharp mmerɛ so na me starte too Assemblyman aba, anka mentuu bi da. But Honourable KK Sharp Sharp baeɛ no, ɛnnii afe mmaeɛ, nso yɛhwɛ nneɛma a ɛgugu akwan mu a ɔreyɛ a, na ɛnyɛ obi na ɛbɛka ne mmerɛ ne n'adagyeɛ kyerɛ sɛ biribiara mu ɔnabu KK sharp sharp deɛ ɔyɛ number one ɛfiri sɛ menyiniiɛ a m'ani fii asɛ me manfoɔ aba kurom ha nyinaa no sɛdeɛ ɔnabu sharp sharp yɛ n'adwuma no menhuu obi koraa saa da. Ne mmerɛ so ɔbaeɛ no na akorɔmfoɔ ne nneɛma a ɛkokɔ so wɔ kurom ha no na ɛnyɛ ade ketewa nso berɛ no a ɔbaeɛ no ara sesei ɔnabu sharp sharp adaroma nti yɛnya Barrier wɔ yɛn kurom ha sei a, seesei wofiri Nkran reba Kumase na woduru hɔ a, ehu biara nni mu bio. Ɛna ɛfa yɛn kuro no mu asiesie ne adeade ne nyinaa, ɔdi ho dwuma kamakamakama. Yɛn nsano adwumafoɔ yi, ɔne yɛn kasa fa yɛn adwuma ho, biribiara deda n'akwan mu pɛpɛɛpɛ. Ɛɛ wama ebinom nso scholarship a. Wɔkɔ nursing training ne adeade nti Honourable deɛ nneɛma a ɔreyɛ no deɛ yɛsrɛ Awurade sɛ ɔmma no ahoɔden ne n'adwempa a ɔde wɔ kuro yi mu ɛbɛba mu saa ama yɛn. Ɛɛ kakra a mɛka akyerɛ Honourable ne sɛ ɛɛ deɛ Nyame pɛ sɛ ɔyɛ ma yɛ kuro yi no ma ɔntie benkum na ɔntie nifa. Adwene a ɛwɔ ne tiri mu a ɔpɛ sɛ ɔde boa yɛn wɔ kurodua yi mu no ɔnyɛ saa ade no ara na Awurade bɛkɔ so ahyira no.
Yɛn nkɔmɔtwetweɛ no de yɛ kɔpiee Ɔpanin Yaw Boateng hɔ, na ansa na yɛbɛduru hɔ no, yɛne Honourable toaa yɛn nkɔmɔ no so. Mesan nso dwene ho hunu sɛ ɛba ɛyɛ apɔmudene ho ɛyɛ nhyehyɛeɛ a, sɛbetafrakyɛ, Nyame adom, yɛnya NHIS, National Health Insurance, a ɛnnɛ yi akɔ digital. Nanso woba ɛha na me mpɔtam no a, wohu sɛ bebree no ara no nhyɛ da nyɛ ade wɔ ɛyɛ abɛɛfo nneɛma no so, ne titiriw ɛyɛ me mmerewa ne me nkɔkora no. Mihu sɛ ɛyɛ ɔhaw. Ɛno nti me ne National Health Insurance foɔ a wɔwɔ Dwaso di nkɔmmɔ Ɛma deɛ sɛ fata biara a ɛwɔ sɛ yɛtumi de wɔn ba ɛyɛ yɛ community no mu no, yɛtumi de wɔn baeɛ a over 200 people ɛtumi ba ma yɛyɛɛ wɔn dwumadie no de maa wɔn a na ebinom wɔ hɔ nom a nka wɔn bɛbɔ ka de afiri atwedeɛ na wɔn de akɔ ɛyɛ dwa so. Saa ɔhaw no nyinaa mehunu sɛ yɛayi saa ɛka no nso deɛ afiri hɔ nom. Ɛno ntwaa mu no, Yɛde health insurance no ma wɔn no, mamma ɛyɛ me manfo a ɛbaeɛ no ammɛtena hɔ kwa. M'ankasa metumi bɔɔ mmɔden tumi ma motivation kakra, wobɛtena hɔ na woatumi anya biribi dɔkɔdɔkɔ kakra guu mene mu deɛ, yɛtumi yɛɛ saa dwumadie no nyina. Ɛmaa mmerewa no ani gyee bie paa sɛ yɛatumi aboa wɔn ama ɛyɛ saa dwumadie wei nyinaa atumi akɔ so. Megye di yie sɛ health insurance foɔ no nso ani gyee a wɔtuu anammɔn sɛ esiane sɛ ade no aba Intanɛt anaasɛ wɔn digital systems so no nti no, wɔdi ho dwuma a ɛnnɛ yi no wokuta wo fon koraa nso a na wɔatumi ayɛ saa adeɛ no nyina. Wɔn baeɛ no ama manya me mmeranteɛ anaasɛ woba a mewɔ team bi a wɔn na ɛhwɛ saa dwumadie no nyinaa de ma ɛyɛ me mmerewa no. Ɛno nti ɛnnɛ yi no sɛ obi pɛ sɛ ɔ renew ne health insurance a, ɔnha ne ho sɛ wɔbɛfo kar akɔ dwa so, na mmom me mmeranteɛ no wɔ ha sɛ wɔbɛtumi aboa wɔn ma wɔn use ɛyɛ digital world no na biribiara nso atumi akɔ so yɛ kamakama. Me san nso wieɛ no anaasɛ yɛgu so a yɛreyɛ yɛn amammuo mu ho nsɛm no, m'ani kuu ɛyɛ adesua ho yie paa. Ansa na me ba no mede too wɔn anim sɛ ɛba no education deɛ yɛbɛyɛ deɛ ɛbɛyɛ biara na ɛde mpuntuo nso atumi aba ɛyɛ Asante Akyem ɛyɛ atwedeɛ ɛno nti yɛwɔ sukuu bi ɛte sɛ ɛyɛ atwedeɛ ɛyɛ MA primary ɛne ɛwɔ atwedeɛ Presby primary ɛne ɛsan wɔ atwedeɛ Kyerɛmaten ɛne ɛwɔ atwedeɛ MA JHS ɛne ɛwɔ Christ Preparatory ɛyɛ international saa sukuus yi a mabobɔ so yi obiara di ne dwumadie no eh, metumi nyaa akwanya ne wɔn di nhyiamudie tie wɔn haw. Na wɔn haw no bi a metumi nyaa akwanya na me ne wɔn hyiaeɛ no, matumi ayɛ ebi a megu so a megu so a meyɛ bi nso. Na nka wobɛkɔ sukuus no mu bi wɔ hɔnom a, na wɔn desk nsɛnsɛm. Mekyerɛ ɛyɛ akwanya a wɔbɛtena so na ɛyɛ ɔhaw. Wɔde too m'anim. Ɛsiane sɛ me dwumadie no bi ne sɛ mɛlɔbe na mama ano aben ɛyɛ infrastructures eh, materials nso mu nti no, eh, mede dan ɛyɛ assembly. Na yɛ wura ɛyɛ Alexander Yaw Frimpong nso tumi bɔɔ mmɔden dom me ma ɛnnɛ me ne wo kasa yi no, woba ɛyɛ Atwedeɛ JHS a, ɛyɛ nkonnwa a ɛwɔ sɛ ɛyɛ yɛn mmɔfra a wɔregye nteteɛ no tena so deɛ, saa ɔhaw no nyinaa no, yɛtumi ayi adi afiri hɔ no. Saa ara nso na wokɔ ɛyɛ die nso a, wɔn nso nkunyasɛm a na ɛyɛ ɔhaw no, ɛno nso no yɛtumi ayi adi afiri hɔ nom. A Megye di yie sɛ wei no yɛ akwanya a bɛtɔ ama yɛn a yɛbɛtumi atwa mfoni wei de akyerɛ amansan sɛ Asante akyem atwe deɛ nneɛma a yɛbɛto yɛ a na ɛnkɔ yie no, yɛgu so a yɛahyɛ aseɛ a yɛrehyehyɛ no ɛyɛ nkakra nkakra. Ɛno twaa mu no, nwomasua nso yɛ adeɛ a m'ani ku ho yie pa ara. Adanseɛ nti, wobɛtumi afa akyire na woaba aba abɛbisa. Atwedeɛ a ɛyɛ DA Primary, from class one kɔsi class six, mede too me ho so sɛ, sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛtumi ama mmɔfra no wɔn ani agye sɛ wɔbɛsua adeɛ nti, abɔfra biara a ɔdii ɛyɛ ɛkan, ɔtɔɔ so mmienu, ɔtɔɔ so mmiɛnsa. Yɛtumi de ɛyɛ text books de maa wɔn, first, second, third, ɛyɛ Golden English, ah, saa nwoma no a wɔkenkan no, mehu sɛ awofoɔ no sɛ betafrakyɛ, ɛno abɛyɛ ɛhaw ne adesoa de ama wɔn. Ɛno nti no, mefa to me ho so pɛ aboafoɔ kakra a, eh, wɔn nso mmoa a wɔde maa me no, Yɛtumi bɔɔ mmɔden mekii sure sɛ yɛbɛma mmofra no atumi anya ɛyɛ saa nwoma no, a ɛnnɛ yi no abɛyɛ record a na ebi ntumi nsii da. Yɛamfa ɛno nko ara, yɛde twerɛdua ne exercise books nso kaa ho, a wokɔ ɛyɛ Atwedeɛ BA Primary a, yɛatumi ayi ɛyɛ saa adeɛ no nso afiri hɔ. Wode w'ani kyerɛ ɛyɛ Presby hɔ nso a, the same thing ɛna no nso yɛtumi yɛeɛ. Na kyerɛ sɛ wotumi keka bom a na ɛyɛ sɛ test books, exercise books, pens ne pencils deɛ, yɛato bi agu mu yie pa ara. Botaeɛ ne sɛ yɛpɛ sɛ yɛn mmɔfra no a ɛdi yɛn akyi, yɛn mmɔfra no a ɛwɔ sɛ wɔsua adeɛ no nya nkanyan bi sɛ wɔbɛtumi asua adeɛ na wɔn ani nso atumi aku ɛyɛ wɔn ɛyɛ adesua nso ho. wɔ ɛyɛ hɔnom. Wɔ adesua mu ne nwomasua mu nso dwumadie no mu no ara no, sɛ wode w'ani kyerɛ ɛyɛ atwedeɛ MAGHS a, ewiase nyinaa tu da bi si hɔ a yɛfrɛ no sɛ World Menstrual Hygiene Day. Ɛɛ, wɔn a wɔyɛ SHEP coordinators wɔ ɛyɛ saa sukuu mu no de bɛtoo m'anim sɛ yɛmpɛ mmoa bi a yɛbɛtumi aboa. Ɛɛ, mefa too me ho so as an assembly member ma nkɔmmɔdie kakra tumi kɔɔ so. Ɛɛ, yeduru hɔ no yɛhwɛ yɛn mmabaawa no anaasɛ yɛn mma no a wɔaduru saa mfie no a sɛbesɛbe wɔabu wɔn nsa a wɔfa ɔhaw mu ansa na wɔatumi akora wɔn ho no. Nyame yɛɛ me adom ma mitumi pɛɛ biribi kakra na mitumi boaa wɔn. Ebi ne sɛn? Ɛyɛ Yas sanitary pad bɛyɛ sɛ ɛyɛ aduasa, over thirty pieces deɛ, yetumi de maa wɔn. Yegye di yiye sɛ wei yɛ nkuranhyɛ a yebetumi atwa de akyerɛ ɛyɛ wiase nyinaa na wɔahunu ɛyɛ mmɔdenmmɔ kakrakakra a yɛde rekɔ. Oo, ne dwumadie deɛ ɛmmeanim ni. Yɛgye no di. Yɛgye no di pa ara kyerɛ sɛ wɔreboa yɛn. Dwuma a wɔredi wɔ kurom ha pa ara deɛ, wɔreboa yɛn yie. Yɛnnyannyaa ne so asɛm bi mmaa biara, though wɔnkyɛree, nanso deɛ wɔreyɛ no deɛ, Yɛn bɛtumi agyina aka sɛ yɛnnya nyaa ne so asɛmde ma ɛdeɛa papa biara saa. Akwadaa no ankasa sɛdeɛ ɔteɛ firi ketekete no, n'ahobraseɛ ne ne nneɛma ne sɛdeɛ ɔteɛ no, wɔ yɛn mpanimfoɔ so deɛ, bɔne biara nnim. Wɔne paninmu biara yɛ fine. Kurom ha, Wonkɔ nkɔto baabiara sɛ yɛbɛbɔ akwadaa wedding bɔne da. Ɛno deɛ wonnya bi da. Ɛsɛ bi a meka sɛ mede nnipa mu bɛte. Sɛ obɛgya ne ho asɛm paa ka deɛ, yɛnto ma no. Yɛnto ma no. Kurom yɛwɔ mpanimfoɔ bebree, bebree nso sane de. But ɔyɛ akwadaa. Nanso ɔne ɛto maa no, obu adeɛ, bu adeɛ papapapapapapa wɔ w'ahobrɛaseɛ a ɔne mpanimfoɔ ne akwadaa a koraa na ɔno bɛkasa abom sɛ yɛ sɛ ɔne nnipa ɛkasa. Ɔwɔ ahobrɛaseɛ na ɔwɔ adwuma nso mua mu no, ebi hia wo sɛ wobɔ no amanneɛ paa de a, oo masa wɔbɛboa wo. O nnipa, ɔmmerɛ o mma nnipa, ɔmmerɛ mma nnipa paa. Deɛ wayɛ a mahu a ɛsɔ m'ani deɛ, ɔbaa yei no. Kurom ha menhuu koraa wɔatumi de nkwadaa bɛyɛ aduasa bi koraa kɔ. nursing ne ade, nursing training ne ade ade. Ɛma ɛɛ sɛbe yɛ ha na ɛyi akorɔmfoɔ ha yɛ ha papapapapa kurom ha. Korɔ no awie wɔ anadwo wɔ nwummerɛ wɔ tam biara yɛbɔ yɛ korɔ. Bɛto ɔbaa yi nso bɔ mmɔden ne polisifo yi aka abɔ mu ama seesei kuro no no abrɛ ase koraa wɔ kuro mu ha. Abrɛ ase koraa ma wotu wo seesei a wotumi tena ase mu asom dwo. Ɔno deɛ me ankasa ankasa deɛ me okura me sɛ yɛ sɛ Ɔyɛ akwadaa a metu no fo tɛm biara. Deɛ ɔreyɛ biara no, mesrɛ no ka kyerɛkyerɛ no. Because yɛ kurom ha no, bra yɛnyɛ. Oh true, kurom ha yɛnyɛ. Mistake ketewa bi a bɛyɛ biara, ɛbɛpira duru baabi a. Na mekyerɛ sɛ, sɛ obenya akwadaa wei ho asɛm paa deɛ, ɛyɛ den. Ɛyɛ den paa. Wode to bɛten so koraa wɔ kurom a, wo obiara bɛka akyerɛ wo sɛ wonnya ne ho asɛm. Wonnya ne ho asɛm biara nka. Mm. Ɔyɛ akwadaa papa. Enti eh, Atwedeɛ kurom a na yɛda so wɔ no wɔ me kurom, so yɛbaa ha sɛ yɛne kurom mma rebɛdi nkɔmmɔ na yɛahwɛ sɛdeɛ Atwedeɛ mpuntuo ne ne nkankɔ si teɛ. Enti yɛbaeɛ no, yɛafa kurom na yɛde akyerɛ mo no, yɛahu nneɛma a ɛrekɔ so. Saa berɛ yi, yɛgyina eh, Roma asɔrdan kɛseɛ a ɛwɔ Atwedeɛ na yɛne wo rebɔ nkɔmmɔ yi. Na deɛ yɛka nyinaa ne sɛ, Yɛbɔ mpaeɛ sɛ Honourable KK adanseɛ a amanfoɔ adi afa ne ho yi bɛkɔ n'anim na watumi ayɛ nneɛma bebree ama kuro no. Yɛda so nam mu. Deɛ ɛteɛ biara no, yɛde kuro no nyinaa bɛbrɛ wo. Yɛgu so yɛ toto ɛyɛ anamɔn, yɛfa biribi sɛ ɛyɛ resources in the community a yɛde reboa no a, ɛno nso yɛadi akotene mu yie nso yɛyɛ dɛn, ɛkakra wɔ hɔ. Yɛne aboafoɔ bi nyaa encounter, sɛbe kɔntrata a na aban de dwumadie bi ahyɛ ne nsa sɛ ɛba ɛyɛ railway ho nsɛnsɛm mu a, ɔntumi mmɔ mmɔden sɛ ɔbɛtumi ayiyi afiri hɔnom a aban mufoɔ mpaninfoɔ nso atumi aka ne ho. Ɔbɔ pii no no na yɛne no di nkɔmmɔdie no, ɔno nso yɛɛ n'adwene sɛ sɛdeɛ Assembly Member mede ɔhaw bi ato n'anim no, deɛ ɔno nso bɛtumi ayɛ no ɔbɛtumi aboa. Yɛatumi agyina mu ɛnnɛ yi ama kɔntrata no atumi aboa ɛyɛ forty bags of cement a sɛ woba Kuroduam hanom a ɛmabunu kuo de anisoadehunu bi baa sɛ yɛnsi ɛyɛ police post na ɔman no nyinaa abɛgye atom a mo a motwa mo ani hwɛ mo akyi a internet ne akasamfoni TV stations nyinaa bɔ ho dawuro de ma yɛn sɛ yɛpɛ sɛ yɛnya ɛyɛ apolicefoɔ atenabea ɛwɔ yɛn hɔ no. Kɔntrata no tumi boa yɛn sɛ wɔde si ɛyɛ ɔman no so sɛ yɛmfa mmoa yɛ saa dwumadie no. Mehu no sɛ yɛtumi abɔ apia awura mu apɛ mmoa de aboa ɛyɛ saa dwumadie no a ɛno nso yɛredi wɔ ɛyɛ saa kwan no so. Deɛ ɛdi hɔ bio, woba no sɛ ɛyɛ agricultural nsɛnsɛm nso a, ɛno nso yɛne akuafoɔ no renya nkɔmmɔdie na ɔhaw nkakra a wɔn nso wɔ mu no, yɛn nso yɛatumi anya ɛho nkɔmmɔdie na yɛatumi apia. ama wɔn mmoa biara a wɔhia no, ɛno nso atumi aboa. Sɛ yɛka mpuntuo a, mpuntuo ne sɛ wobɛtumi ne ɔman no anya nkitahodie na wɔn nso haw a wɔwɔ no, wɔatumi atu ho anammɔn. Mafa to me ho so ama Assemblyman a mebaeɛ a na menya abosome mmiɛnsa. Nyame adom, ɛkwan tumi bue ma metumi yɛ deɛ yɛfrɛ no sɛ People's Assembly a ɛno mu no ɛtumi yi ɛyɛ mfoni bi a ɛfa ɛyɛ kuro dua yi ho ma ɛnam ɛno so yɛ nana bi a yɛfrɛ no sɛ Nana Kyerɛmaten Atwedeɛ Nkɔsoɔ Hene tumi gyinaa ɛyɛ dwumadie a ɛkɔɔ so wɔ the People's Assembly no so ma wɔtumi de asase maa ɔman no sɛ Yɛmfa mmoa ɛyɛ police post dwumadie no so. Wei yɛ adeɛ a mɛtumi aka sɛ it's one of the achievement a na yɛnhunu saa adeɛ no bi wɔ Kurodie mu hanom. Yɛgu so a yɛtutu anamɔn ɛnnɛ me ne wo rekasa yi yɛsan abɛyɛ the second edition of the people's assembly. Wei no yɛ mandate a ɔman no de maa me, wokɔ ɛyɛ section sixteen of the local government act no a ɛyɛ mandate sɛ as an assembly member no I need to get a constant ɛyɛ engagement with ɛyɛ my people. a ɛnnɛ yi no saa nneɛma no nyinaa gugu akwan mu a, ɛreboa yɛn ama obiara adwenkyerɛ ɛnkɔyɛ sɛ assembly member nko ara na ɔno deɛ n'adwene na ɔreyɛ no, yɛgyegye ɛyɛ saa adwene no na ama biribiara nso akɔ so ɛyɛ kamakama a, yɛgu so a saa nhyehyɛeɛ no nyinaa no yɛretu ɛho anammɔn. Yɛn mmabunu no, sɛ ɛbɛyɛ a yɛbɛ empower wɔn no nti, ɛɛ Nyankopɔn nam me so, mentumi aka sɛ ɛnam assembly yi a mebaeɛ nti ɛmaa saa anisoadehunu no nso baeɛ ama ɛnnɛ Yɛwɔ biribi te sɛ ɛyɛ KK Media, atwedeɛ mmeranteɛ na yɛde wɔn yɛ saa dwumadie a wɔn nso no reboa sɛ atwedeɛ ho mfoni no bɛtumi akɔ. Yɛde n'aseɛ no bi kɔ so nso ma ɛyɛ Asante Akyem Watch sɛ aberɛ biara no wɔn nso ne yɛn nya ɛyɛ saa nkitahodie ama biribiara nso akɔ so. On my journey as an Assembly no, mɛtumi aka sɛ Nyame akwanya a ɔbue maa me sɛ memfa ndi ɛyɛ Mmabunu anim nso nti no, yetumi nya akwanya dwendwene bom gye obi adwenkyerɛ ama ɛnnɛ esum a na anka ɛwɔ atwedeɛ no. Ɛnam ɛyɛ saa dwumadie yi nso nti no, yɛtumi de ɛyɛ nkanea aba kurodeɛ mu ha a ɛnnɛ wonhyɛ da nhunu ɛyɛ esum, ɛyɛ bibire. Yɛde initiative bi agu akwaa mu a esiane sɛ dwumadie no Assemblyman nko ara ntumi nyɛ, Kɔmitee no nko ara ntumi nyɛ, na nam nko ara nso ntumi nyɛ, ɛna Assembly no ankasa no ntumi nyɛ. Yɛse ɛyɛ sɛ leadership wopɛ sɛ ɛkɔ no yie a ɛwɔ sɛ wode ɛyɛ obi nso yɛ dɛn? Ɛba mu nti me ne me mmabunu no akasa voluntarily no wɔayɛ ready sɛ wɔbɛka wɔn ho abom na yɛde Atwedeɛ Community Watch Volunteers Team aba a, yɛayɛ ho nkrataasɛm de ama ɛyɛ Police Command a wɔgu so wɔyɛ nhyehyɛeɛ a saa adeɛ no nso bɛba so na bɛboa ɛyɛ yɛn dwumadie ama biribiara nso akɔ so ɛyɛ kamakama. Deɛ ɛtɔ so biom, ɔbosome wei a yɛwɔ mu, mekyerɛ the month August ne ɛyɛ September, wokɔ ɛyɛ social media no so a wobɛnya saa mfoni no a yɛfrɛ no sɛ Atwedeɛ Sanitation Campaign, Operation Keep Atwedeɛ Clean. Wei no yɛ adeɛ a mehu no sɛ y'ahonidie no nsɛm no yɛ adeɛ a ɛha dwen kakra. Ɛno nti no yɛreyɛ saa adeɛ wei abɔ ho dawuro ama ɔmanfoɔ no ankasa ayɛ asodie ama wɔn sɛ sɛbe tafrakyɛ wɔ afikyire mpatamu mpatamu, gatamu gatamu no ɛwɔ sɛ yɛtumi siesie na ɛtumi nso ɛboa. Yɛde saa nhyehyɛe wei agu akwan mu a, ɛno nso ɛkɔ so ara yɛ. Mesan nso ne ɛyɛ wɔn a sɛbe wɔyɛ wɔn nsa ano adwuma, mekyerɛ wɔn a wɔyɛ vocational skills no, wɔn a wɔyɛ etireyɔ, wɔn a wɔyɛ kapenta, mason, wɔn a wɔpam adeɛ, me ne wɔn nyinaa nso anya that engagement a, wɔn nso ayɛ ready a sɛbe ɛsiane sɛ first na saa adeɛ no nni hɔ nti no, ahokeka no apagya a, wɔn nyinaa ayɛ ready sɛ. wɔn bɛboa na Asante akyem atwedeɛ ɛnam ɛyɛ Assembly dwumadie so a yɛpɛ sɛ mpuntuo ɛba kuro dua mu ha no wɔn nso de wɔn mmoa nso atumi aboa. Yɛgu so renya more stakeholders engagement, those in the diaspora wɔn wɔ aburokyire ma bɛhunu sɛ wɔn ɛyɛ atwedeɛ ɛma, ɛkwan bɛɛ so na yɛbɛtumi atwe wɔn na wɔn abɛn yɛn, nti mahyɛ aseɛ a me ne wɔn nya that ɛyɛ engagement na aberɛ biara no Biribi a ɛbɛkɔ so biara no through yɛn media no yɛde to internet no so na wɔn nso ahu no ɛyɛ deɛ ɛrekɔ na ama biribiara nso akɔ so kamakama. Yɛgu so ara bɔ aprɔ no, yɛkɔhyiaa maame bi a ɔno nso ɔretɔn nneɛma. Wɔhyiaaeɛ ara pɛ na ɔse hwɛ, sɛ Asante Akyem Watch foɔ abɛduru kuro yi mu deɛ a, ɛnneɛ ma me nso mentwa m'ano so bi. Mepaakyɛw deɛ menim fa Onabo ho ne sɛ, ɔbaeɛ no, mmabunu no a wɔawiewie sukuu no, seesei wama ebi kɔ nursery training a me nso m'ani tua. Nti deɛ ɔyɛ no paa, ɔde ne mma pa aba atwe deɛ ha pa, nti wayɛ ade. Nti ɔnkɔ so na ɔnyere ne ho na ɔnyɛ. Na yɛn nso yɛn mma no a wɔreba no nso, watumi aboa wɔn saa, na wayɛ ade paa. Afotu a mede bɛma wɔn abo sɛ wɔnyene ne ho na ɔnyɛ adwuma no, na yɛn nyinaa yɛaso mu ama no. Pakyɛ frɛ me Helene Owusu abusua mu. Honourable Shaf Shaf deɛ menim nneɛma bebree, ebi ne sɛ, berɛ a yɛtoo aba no maa no bɛnya Assemblyman, na korɔnobɔ kɔ so wɔ kurom ma paa, but ɛnam ne mmɔdenbɔ nti, watumi ama saa nneɛma no so nyinaa ate aba fam ama seesei wɔntaa nyɛ announcement mfa sɛ obi akɔfa obi biribi anaasɛ saa adeɛ no. Ɛna afei nso, te sɛ me a mesua adwuma sei no, watumi awurawura mu akɔpɛ mmoa aba sɛ ɔbɛba yɛn madamfo a yɛsua adwuma wɔ wɔn hɔ aba abɛyɛ assessment na wo a wo suban yɛ anaasɛ woda suban pa adi wɔ adwuma mu nso no, ebia wopɔn wo ho a, wɔbɛtumi ama wo drae anaasɛ nneɛma a wo nso wobɛtumi de akɔ akɔyɛ w'adwuma. Afei nso, me me nua akwadaa ketewa, ɔnim adeɛ paa but sɛ yɛpromote no anaasɛ ɔrekɔ n'anim a, na ɔnya textbook ne n'asefoɔ baa Honourable KK Adaroma nti no, watumi anya textbook a seesei ɔba fie a ɔtumi de sua adeɛ nti no, Meka sɛ meredi ne ho adanse a, deɛ ɛbɛkye asa. Nneɛma bebree na ɔbaa kurom a wayɛ ama yɛn. Asɛm a mɛka akyerɛ wɔn aboa ne sɛ deɛ ɔreyɛ no deɛ, yɛn ani gye ho, enti ɔnkɔ so ara na ɔnyɛ na ɔmma bebree no ara nso bɛka ho. Ɔntie deɛ nnipa bi reka anaasɛ ɔmma ne mmu n'abam. Deɛ yɛnim sɛ Nyame na ayi no ama yɛn sɛ ɔmmɛboa Atwedeman. Sɛdeɛ na m'ano gu so a na mekɔ so ka no, Nyame adom, ɔmanfoɔ no, aberɛ biara mekɔ so de aseda ma wɔn. Ɛsɛ wɔnya me mu gyidie na wɔde me gyina baabi sɛ mempere na ɔmanfoɔ no nso ho mmoa wɔn. Akwanya bɛtɔɔ hɔ sɛ ɛwɔ sɛ yɛtumi boa ɛyɛ yɛn mmabunu no bi na wɔnya. Na mewɔ akwanya baako sɛ Nursing ɛyɛ Training College, wɔn bɛtumi akɔ na wɔakɔgye ɛyɛ nteteɛ. Ɛsiane sɛ yɛtumi wurawura mu nti, ɛnɛ me ne wo kasa yi, yɛatumi abɔ mmɔden ama atwedeɛ mma mmaako mmaako mmaako bɛyɛ sɛ ɛyɛ edu Jen, Ɛnnɛ, Nyame adom, wɔanya akwanya a wɔn nso rekɔ yɛ nursing ɛyɛ training ɛyɛ college a megye di yie sɛ weinom nyinaa yɛ mmoa a ɔman no ne ɔman no mu no wɔde gyedie yɛɛ dɛn ɛmaa yɛn ama saa nneɛma wei nyinaa atumi ayɛ dɛn akɔba saa.
Nyame nkyɛade, yehyiaa ababaawa baako a ɛnam Honourable Keke so na ɔno nso tumi kɔɔ nursing nteteabea no wɔ kurom. Na ɛyɛɛ no ahohoahoa sɛ ɔne Asante Akyem Watch bɛkasa. Me din de Owusu Peggy. O Keke deɛ, baabi a yɛbɔ mpaeɛ sɛ Nyankopɔn bɛboa no ama no atena hɔ daa, ɛfiri sɛ waboa yɛn paa. Me a migyina he, na minya anidasoɔ sɛ ebia nɛɛse ataade yi mɛtumi ahyɛ bi. Nanso wɔaboa yɛn, yɛyɛ nnipa tɛn. Wɔn na aboa yɛn ama saa bere yi yɛn nyinaa yɛatumi ahyɛ green a ɛnnɛ yi a me ne mo rekasa yi meyɛ me clinicals. Deɛ meka kyerɛ ne sɛ Nyankopɔn nhyira no. Yɛda no ase paa wɔ deɛ wayɛ ama yɛn no. Yɛn ani sɔ a yɛbɔ mpae no ma ne da biara sɛ ɔbɛgu so atena hɔ no, yɛda no ase paa. Oh, kurom hɔ ha deɛ, street lights and bulbs no, yɛhu sɛ ne nyinaa wɔayɛ. Afei nso, first first no, na akɔmfoɔ tumi ba hanom bɛwia bɛwiawia nkurɔfoɔ nneɛma. Nanso seesei deɛ, yɛnhu ne nyinaa bi ɛsiane mmɔdenbɔ a wɔabɔ a wɔama police barrier wɔ hanom anwummerɛ biara. Deɛ mɛka kyerɛ wɔn aboɔ ne sɛ, dwumadie no a ɔde ahyɛ ase a mpo afe mpo mbɛtoo no no, a watumi ayɛ wei nyinaa no, Nyankopɔn nkɔ so mmoa no na ɔmma no nyansa ne nimdeɛ a ɔbɛtumi de aboa yɛn mmaayewa ne mmaamua a yɛsisi so seesei. Wama yɛanya anidasoɔ wɔ ne mu sɛ, sɛ ɔno nko ara yɛyi no sɛ Asasambene man a, ɔbɛtumi aboa yɛn ama akyinpɔ biara a yɛpɛ sɛ yɛnya wɔ kurom ha no, ɛba mu.
Din pa ne nsamanane a Atwedeman bɔɔ Honourable KK no nyinaa akyiri no, ɔmaa yɛte aseɛ sɛ n'adwuma no nyɛ bɛtɛɛ saa. Deɛ mereka yi nyinaa nso nkyerɛ sɛ yɛnhyia a ɛyɛ ɔhaw. Ɔhaw deɛ, ebi wɔ hɔ a kyerɛ sɛ dwumadie mu no a yɛyɛ no nyinaa no wotumi sɛ ɔhaw nketenkete nketenkete but yɛn mu bi a yɛde ɛyɛ akannie dwumadie ase no, yɛte aseɛ. But yɛkɔ so ara de gyidie, yɛkɔ so ara de nkuranhyɛ de ma ɔman bafoɔ no sɛ, wɔbɛkɔ so anya yɛn mu gyidie na nneɛma a wɔn nso de ahyɛ yɛn nsa se yɛnyɛ na ɛntumi mmoa Asante Akyem ɛyɛ atwedeɛ no, yɛatumi anam so atumi aboa ɛyɛ saa ɛyɛ dwumadie no nyina. Me kasa na obi ka sɛ na police post, seesei no deɛ ɔman no de ɛyɛ wɔn nsa nyina ara bɛtɔpɔɔte ɛyɛ project no. a kyɛ sɛ yɛgu so rehwɛ sɛ aboafoɔ bɛba na ɛyɛ saa Police Post Project no yɛatumi ayɛ na Atwedeman nso atumi anya apolisifoɔ nso de wɔn nso aba. Mɛkɔ so ada ɛyɛ obi biara ase, wɔn a ɛyɛ businesses nso, Nyame adom yɛwɔ committees a yɛwɔ so wɔ Assembly hɔ, ɛno nti yɛbɔ mmɔden di ɛyɛ ɛhɔ ɛyɛ nkɔmmɔ. Assembly no rebɔ ne ho mmɔden nanso yɛn as ɔman no, yɛn nso bere biara no menya akwanya bi sɛ yɛn nso yɛbɛtumi akanyan yɛn ho na yɛatumi abɔ mmɔden sɛ yɛn nso yɛbɛkeka yɛn ho na obi nso aba na watumi abɛboa yɛn. Awurade nhyira obi biara. Eh, this is the journey of hope and the future. Heaven knows where we are going. We can also do it. Yɛn nso yɛbɛtumi ayɛ. Meda mo ase paa.
Yɛaprɔbɔ wɔ Atwedeɛ kuro mu no, yɛkɔpuee kapentani bi adwuma mu. Na yɛne no twetwee nkɔmmɔ no, sei na ɛpuee mu. Me din de Kwadwo Owusu Shadrack. Dodoɔ no ara frɛ me X1. Sɛdeɛ dodoɔ no ara nim me no, meyɛ kapentani. But alongside no, Me dwumadi a midi kɛseɛ paa yɛ community police. Na me pon ana mede yɛ abɛ touch. Nti me ne wo kasa makɔ 90 aba. Menim honorable KK sharp sharp. Menim ne yie paa. Bɛɛ mmerɛ kakra mu ni bɛɛ te sɛ afe mu a na ɛkɔ yi a yɛyɛ election assemblyman abatoɔ. Yɛn nyinaa yedi mu akotene na nnwuma pa bi a ɔdaa no adi ɛnam CYA kuo bi a ɔte yɛ nti. Yɛn nyinaa yɛyɛ yɛn adwene sɛ yɛbɛ vote no ama no aba power na agya nnwuma pa a as a president a na ɔyɛ wɔ CYA no wabɛtoa so wɔ assemblyman side no nso ama yɛn. Ampa, Bani Ahiamɔ nso ɔbɔ adwuma no. ɔgu so a ɔyɛ adwuma no. Wayɛ adwuma bi te sɛ kurom ha pastor teeɛ no um, street light box street light box eh, ɔno na ɛyɛ ma ɛne mpanimfoɔ bi a ɛwɔ anom sɛ wɔn kyɛkee sɛ esum mu wɔ baabi baabi bebree a wonam hɔ na wahwɛ yie a ahwɛ a wobɛtumi ate ahwɛ Ɔne mpanimfoɔ bi ɛka wɔn ti bom, wɔde kanea ba kurom a, yaa maame, wɔde kanea ɛba kurom ano ma aha sei no sɛ wobɛhwɛ a nka n'adwo na abaeɛ a wobɛhu sɛ baabi bebree no ahyerɛn a wonam hɔ nom a wonni ham biara. Ana afei nso project kɛseɛ baako a ɛda n'ani so a ɛyɛ nyinaa yɛ concern kɛseɛ baako paa nso ne sɛ ogu so ara so ɔde police post ɛbɛba kurom hɔnom sei. Ɛno nso yɛ ade anisoadehunu kɛseɛ baako a ɛm sɛ kurom a ɛda obi akoma so yie a yɛhwɛ no mu sɛ nyame adom ɔma no ahoɔden a ɔno nso ɔbɛdi ho dwuma abutu a mɛtumi de ama ɔno abo no sɛ ɛyɛ adwuma no a ɔreyɛ na wafa to ne ho so no ɛyɛ adwuma a ɛyɛ den nanso no ɛsi nkete a obetumi ayɛ ɛna ɛɛ nnianimu adwuma mfa sɛ leadership role no ɛyɛ a na ɛyɛ den sɛ sɛbi otie. ɛfã no bi a, obetumi abu n'abam ama no aka sɛ adwuma no a ɔyɛ no koraa ɔnyɛ dɛ, wagyae. But sɛ ɔhyɛ ne ho den na wantie nnipa ano, although ebi bɛka papa, but sɛ odi bɔne no akyi deɛ a, obegyae. Nti nhyɛ no nkuran sɛ deɛ wafa to no sɛ ɔbɛyɛ no, Mma ɔntie deɛ obiara bɛka na ɔnkɔ so ara na ɔnyɛ n'adwuma.
Nti amanfoɔ na yɛbaa atwedeɛ no. Nkɔmmɔ no dɔɔso. Yɛafa kuro no mu nyinaa, yɛne mpanimfoɔ, yɛne nkwadaa, yɛne adwumayɛfoɔ akasa. Obiara akyerɛ nneɛma a wɔhia wɔ atwedeɛ ne nneɛma a Honourable Shafshaf ayɛ. Sɛ worepɛ. Nneɛma papa, sɛ nnua nneɛma papa deɛ a, mabɛhu wardrobe bi wɔ ha a, kyerɛ sɛ plywood nnim o, nnua tam. Enti wobɛba X1 hɔ wɔ Atwedeɛ. Aha na mede wo si. Me din de Yaw Pii. Wei yɛ Asante Akyem Watch. Meda obiara ase.
Meda ase, Yaw Pii.